Murur edýän walla. Bolýa bolýa. Kän zada bar Blada diýmäne. Ýöne bir nefer Blada utýandyr. Ol kiçik oguldyr. Üç ogluň arasynda bir tömmel işlemedik adamdy. Ýöne ol şuja-da dätdi, batyr-da dätdi. We gyşçy-da degdi, hatda owadan-da degdi ol. Weli ahyrynda ol bir müň dolar utdy we bir ystywaýy zyýafat tutdy. Elbetde tutjak diýdi. Elbetde zyýafatdan üçin ola-da oň yzyndan ýäni başga ýaşaýjyla-da ýortmak ýortdylar. Ýöne emma bulaň hemmesi ertir öýe gidýärler.

Beter gawy. Ýani şu hiç bir samsykçylyk oýun bolmasa ştada. Öh, öh.
Öýe baramdan soňra bir ajansa ýazdanjak mudyllaň ajansa ady doň bagyň ajansydyr. Bir däne ýüzümde, bir däne emmanymda, bir däne-de aýaklamda.
Waý sen beter gawy.

Men pikir edýän size aşyk bolan bolmaly men.
Aw mädem bulaşan bolmaly. Aýdyn aýryny-da baraýla saklan maşyna.
Hop indi siz aýatdyňyz hiç bir gyzy tapyp bilmersiň ki erkekle ýarak gägirsin diýýatdyňyz. Salam Lişana. Salam janyň gyz. Hmm, hmm, hmm. Näme diýýäň aý sen şuňa? Serwen Çirim, tebrin edip dön. Bula, Serwen Çirim. Ee, Gözi Herold. Men sen bilen bir zat düşünüp kebleşmeli. Bilýäňmi, sen meni isleýäň hede? Hawa. Ýöne men derimi gara. We holy günde men beter yhsasatyi bolupdym. Bilýän kimin niliýetim nämeligini. We men beter çalasym, gymyldadym näme. How. Bolýa onda. Başga zatdan kepleşip bilersikmi? Goýdy Herold, sen bet her inki gören ak gawuglanymdyň. Men bilen sen bir-birimizi gördük we meni bedim gelmedi. Haý, dogry. Gideýlim Hudaň yzlaryna.
Eşitmediňmi näme diýenimi? Bar git öz işiň bilen bol. Men seni alaýan Lişana, gowerýan seni. Hawa, Lişana beter gyň tutup oty. Men şu şowdalygyma iňgärki otuz ýyl oň bilen ýaşap örän ýanak. Men oň bilen toý etjek, emma öýden enemden rugsat almaly.

Şodül il üçin jografiýaýy zatlaryň arasynda görkezýär ki, olar gunduz bolup bilmeýärler. Olar başga bir heýwanlaryň harbatasyndan bolmaly. Gerdene ýakyn bir zat. Hatda olaň iýmleri-de fark edýär. Sen-de şu mejeleden okaýasyň gelýän gunduzlardan bir zatlar ýazypdyr.
Ýok, dogan, sag bol.
Aw, bagyşla meni. A, hmm. Aw! Dankin, tüket göreýin çyn-çumat. We o jüýje näme boldy ki bir porum zatlardan hoş gelýärdi ýadyňdan çykardym äş öýden zat ogurladyk. Ah hudaýa şu nemaýyş haçan tükenerka bir topar zat elden gitdirdim. We ýokumsyz wekilimni hiç zat edip bilmedi. Men şumy öýde bolmaly. Dersime ýetişip dançka geçmeden çürüp ondan soda känpeýine şirket etjek. Ow säleumalik ýokumsyz. Oýun tükendi ha bir meräk rahat bol, şat bol. Men öýdüm şat.

Biz Teprik eýýäm gutan adamyda. Ol kyn işledi. Işden soň açykdy beter we ýerinde oturýardy. Weli mütmen näkimin başga biri oturýanak. Adaň içinde oň jübüti doljakdyr. Ozüni utýanlar kände çedar peýnir weli. Hawa, zyýafat tutuljak bu gün.
Çydar! Ýöne men size bir diýjek zadym bar we bu diýjek zadym bi çemedanyň içindedir.
Ol bir million. Dollardyr.
Elbetde biz ömür aýlaýançy bolup bir gowy jaýyzy utduk.
Biz muny kän kartondan bejerdik. Owin, Jen Owin. Bir million dolar seňki bolup bilýär. Aga sen bizeni sözüň gerek. Ol seňki bolsunmy? Elbetde başgalaňky ýa-da.
Biz ýagny hemmämiziň şansymyz bar bir million dolar utmana. Hawa.
Sen näme diýjek? Bir müň dolar gerekmi ýa-da. Bir million dolar?
Hawa! Gideýli dogan!
Hop, ony elleň gitdirdiň. Ýöne başga badyr. Her näme şu günüň üçin aýtmaly bolsam, belengüwde men gygyraryn. Fakat ýitjek ýa bolmaz.
Hawa! Diýende dek Gowja bolup barýa.
Hawa ýaşaýançyla bir million dilärin ýaşmasy indi başlandy.
Huhuu hawa men gelýän bir million dilar.
Meni we de. Duruň dogrujasyny aýdaýyn. Men size tomsum elden gitdiremden soňra, indi-de bir samsyklaýanok jezireň daşynda ýortaýynmy? Ýene-de. Hawa.
Bilýäňmi näme etmeli men? Bu çemedan bilen seň başyňa ýapmaly. Sen ony iş edip bilmeýäň. Eý dostlar, bu ýaşmalaň hemmesi biz masgara etmeden çürüp ondan geliň damagy ýeýliň.
Ýok bol, baba! Hawa, ýok bol! Bolýa, ýöne ozün, tökügi, beter begem götindir yzyndan gidip göräýenini bir million düläriň, bir million düräliki, telewizonyň taryhynda şumat kanadada utulyp oty. Bolýa!
Bolýa, baba! Bolýa, sen dogry aýýaň.

Heý, meň bir pikirim bar. Gel hemmämiz bile bir tim bolaýly. Ondan soňra ýigrimi iki neferiň arasynda ony pöleşip bilýäk. Okol gitsene, tut itinden! Hawa! Gel gideýli bir emel ýuwdularyň yzyndan! Hawa!
Görünýänine görä yza gitmeli ýalykdyr. Hany ekepleme!
Meň yzymdan gel, çemedan tapaýly.
Bolýa gurbam. Heý, men-de siz bilen gelaýyn. Ýok! Sen biziň sur-atymyzy etek gaçyrýaň.
Elbetde men utjagym ýa utjak däligimi bilemok. Bir million dolar men jübime gelermika ýa gelmermika? Ol siziň nezeriňizde ne gaç jaýy bar?
Hawa dogan ýelde erkekleň timi. Bu beter gowy. Hawa dogan. Men öýgidemde merkän işledim. Indi beter güýjülendim zorlandim. Geç kenara göreýin.
Bu beter güllergätdi, samsyk oglan. Sen meň tenimden gülesiň gelýärmi? Hawa, näme bolmany? Men-de siziň ýanyňyzdan gelaýyn. Bolýa, ýöne sen gyzlara ehtiram goýmaly. Bildiňmi? Bolýa, bolýa. Beter bu gawun ýaly görünýärdi, hanymlar. Men size kömek eden bir million dolary utmadan çüri. Ýok, ýok, sagboluň, Heýder. Biz adamlarymyz doly. Näme? Linzi! Bagyşla, hana! Hem nähä haman örediň? Siz şu öýdäki okaýan çarwana kiçi bolaňyz ýöne mende. Aw, kim o gülüp ýon ýüzli kelläň yzyna çekdi, hä?
Hawa, kim muny meň kelläm yzyna çekenka? Men-ä hemme zada dykgat edip otytdym. Bilýätdim, Tim haçan menden daşlananyny. Men rýadym geçer galdy şuny lap.
Teýýarmysyň? Amada men. Men-ä teýýar. Heý çagala, dogry biz öň bir-birimiz bilen urşupdyk. Emma gel hemme zady el çekeýli, hemmämiz bile dört nefer bir güýjli tim bolaýly. Güldürme meni. Hem men-e sen bir tim bolaýly, her mugu sen ýene süňk bolanda tim bolaryn. Hah, şeýlemi?
Hernä seň men sen ýanyk izolok hon, sesi ýogyn, öýde gezen prola gyz dä men. Heý, on ýanyk ýüzümde durup barmagyň çoň bolupm eken. Heý, gel gideli bulada wagtymyz gidip otýa. Höh, ol fakat gürrüňiň yzynda. Bastin!
Derre! Heý, jenap! Bir million diläriň yzyndan gitjek ýamy? Bu näde meň bir eziz zadym bar, o-da sizdirsiňiz. Siziň, men seni gowy görýän, ezizow. Aşyk Jenhana. Şagala!
Heý! Ah! Bar git, baba!
Heý, men. Ýok!
Hawa, men asyl narahat däl. Dogrusyny aýtsam, çün Hawa, asyl men narahat. Çün hiç şerikim ýok meň. Ýöne Herold bilýäňmi, bilýän zatlary. Belki. Belki, fiziker asyl boldy. Meň tokaýyň içinde bilýän zatlam bar. Belki biz iki kilometrden kän ýolumyz galdy.
Bolýa, ýöne men bilen kepleşme!

Sen uçjakmy ýa-da ýok? Äý, çagala! Men sekreýe çemedan tapdymmy näme? Gyz-ä bagyň üstünde. Men bir kiçijik heýwanlar zady, ýany görýän. Özüm-de şu heýwanlardan bakaýyn göreýin bagy näme diýýär. Äý-äý-äý!
Men gelýän! Heý!
Gel çalasymdan kin!
Pikri en gördünmi näme? Hä, eşitdiňmi näme diýenini? Men goýup bilmeýän ki ol otsulla.
Hey, git yok bol!
Hawa gyz!
Waý jany Alla men şu köýnegi anlaýyn gördüm beter owadan. Göreýin içine girip bilýäňmi? Ýok hudaý. Ýok. Haý bu näme?
Ýa.
Gülmeýäňmi kräne gyt gepleşip otyla.
Bolýa, bu geçer haçan dur bolýa.
Aw, ýadyňa düşýämi? Bir kelep ýalňyşyp erkekleň mysaratyna giripdik. Hawa, men şol adalyp doňup barýatdym. Hawa, ýadymdan çykanok asyl ol. Mawa, men-de çärek bolmana girdim şotak. E, birlenji barmyny? Bertalan!
Bilýäňizmi, hanymlar, men bu aýdym sara gitmeli. Siz men bu soragy berýänçäm bir talam gözleşip durarsyňyzmy, hä?
Bolýar. Hep ýeter süýji ýöne bir porum ýana. Hawa, men bilýän.
Başga çagalar-a biziň yzymyz ol ikilinji şumarada ola. Hawa, Jastin näme o-da ikilinji şumaradamy? Ýok.
Men bir million dolara uçjakdym we men bu iki neferiň arasynda ýene-de bir talam duran bolsam özümi dagdan abartdym.
Hey, salam. Salam. Siz näme mantagany gözläp böreňiz, Şumat? Biz jeziräň aşak gapdalyny gözledik. Derýaň gapdalaryny gözledik, ol awydyň jaýyklaryny olak ersip görme. Sag boluň. Näme?
Siz näme etdiňiz? O ne Jastina hemme zady aýtdyňyz? Hä?
Bir baksana awydyňyza. Şu oglandan näme makam?

Hawa, biz başardyk. Awed agam. Hawa.
Sen eşitdiňmi ony? Tas dilli ola. Eý, Heser, elleň bitirdik. Şşş!
Heniz tükenmedi.
Bir kişejik ogurçylyk etmeli biz. Batman, men awal kempden bir kompýuter ogur. Zip!

Heý, sen egermez allasaň näme? Waý bu beter kyn, biz näçe hemmämiz ony bile äkitmeli.
Bilýän men. Hawa dogan. Indi timiň adamlarynyň hiç haýsy biri billerinden daşda. Hawa.

Bagyşla. Bagyşla dogan. Öwüt dogan. Au, utanmşdyr. Kirli.
Oglalla, men bir talam bir ýere gitmeli. Demek ki birlenji şumaram bar diýip. Ýok, men birlenji şumaram ýok. Men ikilenjim bar. Au.

Uly oglanla men saklap bilmen otyryn. Görünýänine göre çäremiz ýok.

Men beter heýran galdym Herold Tenşine, bagyň şahalarynda Gladiýer bejereniňe. Menä saňa aýtdym, meň bir zatlam bardyr ki, saňa gerekdir diýip. Awal gerekdi maňa. Ýöne indi ýolumyz ewez bolýandyr. Aý, näme edip otyň? Pulumy sen bilen pölüşemika diýdiňmi? Saňa mygrybamyka diýdim. Birlenji dersiň hiç kime etmä diýipmi?
Ýeter, öňki bejeremde gowy bolupdy.
Ýok! Ýok! Ol bir million diläniň öňüne geçip bilmersiňiz, samsyk gunduzlar!

Hawa, biz bu kişwerde hakkymyz ýok. Ha, kişejik seransa dakjak oňa. Heý, çamadan nemişi? Hawa, heý, biz tutduk. Tapdyk, ow, hudaýym. Waý, men indi gitjek Fransa. Aa, bu bir uçýan çamadan. Hawa, niräk gitdi bu erkek güýjäň? Tyrla-da göreýin şony çalasam! Ýyglap durma, dogan, mundan beter syratyň aw.
Heý, bir kürki dil ony iýdi. Sen başga zatlardan kepleme. Şuňňuskyp. Al kürki dillerine näm bolanka?
Kürki dilde seň pikiriň näme? He-he, gawy işdi. Näme diýip ştada duň, bar yzyndan!

Aw sen! Meň gahrymanymdyr sen! Meň gyz dostumyň içi-geçer ýamandyr. Aw, aýagymyň topugy!
Dankin, halyň gowumy? Pikre öňürip bilmeýän men şu mat. Sen maňa kömek etmeli. Bilýän kimsin şu dünýede maňa beter muhim. Ýöne men muny ellimden dek bilmeýän Ferişdäde durup, olada gözleşerdim. Dur göreýin, men bir krokudil bilen görüşdim. Bilýän özüm. Ýöne muny ýene pursatly az adama sataşýar. Baglara garşy ýeňip ýetersiň. Waý, men beter şansly-ha. Min kellesinden başga elbetde.
Hop beyle gyz dosak üçin ýördün gördün ewe. Bu guddurmadan da beter gyz. Ştah kellem bolmadymy mert? Şümürt indi sek kelläň oparjak. Näme şipdun gel gideýin la. Men bir talap pikir etmeli. bir göreýin. Numa, goý çykarsam. Heý!
Şşş, gel yzyňa! Şo biziňkidir, hiç kim meň elimden alyp bilmeropdy. Şonuň üçin übşe geleýe men aşygyna. Just gelip gideli kän wagt bolup barýa. Bagla, gel, ony oýnaýaýyk bolýa. Kim ketiň bilen daşaryk gider? Jastin haly! Jastin? Ol men bilen daşaryk gider. Hany, men gördüm, maňa düşüpdi.

Sen özüň ýaly çyragyňa ýa-da niçik pezewiçe girdiň, ol-a zatdan o çenli diýdiler. Ýaşyl möjeklerimiziň pezewiçe gahrymanlygyndan ýaňa men yntikam etdim. Nirä doly gowy dostum, nirede? Mugam däl maňa, çömmet seňden beterä. Düş diýdim üsümden, ahyrynda sen aglarsyň.

Gel gideýli. Hey duruň! Ştadan çykandan soňra sizi öldürerin.

Birem edip kek iýjekmi? Sag bol!
Sen şa onjakmy ýaňak ýörýäň? Hiç indi beri men başda gidemok da şol üçin. Heý, menem adymy ewez etmelimi näme? Hawa, Kleidoskop. Abadan näl, menden beýläk men şeýle gygyryň. Hemme adymda gysga. Bu bir teledir.
Öý Jastin ýendik gördüga we bir birimize.
Heý gözleme men oglan ol beter güýjli. Şamadany bir mala. Bärkit awadanjy oglan. Meni şeýtjek etdim ýöne çäre goýmadyň asla.
Yzy asyl gözleme ony başga ýerik bak. Başarmaýan ol beter awadan.

Sen täňje bir mydl adama berjek. Hemme zady haramladyňyz.
Bizi bagyşla. Sen men daşda. Sen bir demir ýaly heleý bolmalyň. Indi men näme edeýin? Indi hiç haçan ýüzüm başgada körkezip bilmeýän. Men bir indi juda mile ýana kawuldym. Goýdum ki bir oglan menden şeýle diýsin. We bir million dolardan üçin men nasihatlasyn.

Hawa, göreýinler täze inçe gawut hemme.
Sen näçeden gunduz bilen uruşdyňmy? Hawa, ol-a beter oýunçy dylla aşakdan işleýär. Şu dagdan ýere gaçdym. Weh, sen-le goýduň näçe däne gunduzla maňa hemle etsinler. Çyk özüm ölçek bolup otytdym. O bir million durardy, elmen gidirdim, indi näçe iýdim aljagym bilmän otyt. Şondan çülim Herolda wagtym ýok. Bildiňmi? Bilýätdiňmi hemişe şeýsik şeýdip bilmeýäň. Bagyşla!
Sen eger gowy adam bolan bolsaň, şaýat halkda seni gowy görerdi. Halk meni beterde gowy görýä, men gowy. Onda näme üçin hiç kim seni timine salmady?
Onym, sen nämeden çürim ýeke? Seň müşkiliň näme? Men özüm ýeke bolmany isledim. Bir ýeke möjek ýanok.
Özüm-de bilmeýän, nämeden çürim hemişe dargap görünýän. Mende inkär, mähribançylyk ýok ýanok. Inkär maňa adat bolupdyr, şiş. Hemmaňam menden bedi gelýär. Men beter.
Şaýat sen özüň kän gorkan bolsaň millet meni halamarmyka diýip öňden pikir dogurar. Hernä sen seň ene ataň talak almadyla. Bu öňňe pek güdätdiň. Ýüzüňde mydam jüýş bolup durma ýatdy. Onda sen näcirä özüň dogurladyň. Men düktere imanym ýok. Özüm özüm dermanladym. Beýle gowy görünýär. Bir kitap bar. Rawani aýallyk ollan kuşon okaýar. Indi gaýgyny çekme. Şo zatlardan soňra sen herizemem meni çim ejelisiň gelýämi? Hawa, çamadanyň tapylmagy kyrk ýa altmyşdyr. Ondan üçinem bir tutuwul baglaň yzyndan ýöriber. Ol herize yzyna atar. Dowardan-da gorkup ber onuň aýazapla.
Hemme zat tükenen ýaly görünýär-dä. Gelýän!
Biri-birimize gowy dost bolup bilersikmi? Näme bolmany?
Bagyşla, siziň eliňizde bir zat bar ki ol biziň. Göterişeýän bolsaňyz ki alyň. Mundan beter gowda ýokdum bellemän. Bak!
Eý, sen nirden alyň towuk ganaklaryny? Öten agşamky partiýdan jübime salyp goýupdym, gerekmiň. Oglalla! Biz şumat çamadany yzyna almaly. Goýşy samsyk oýunlaňyz bize şumat gerek däl. Dogrymy Owen? Näme? Ha, hawa. Hawa, şu çamadany ber göreýin, ýogsam dargadaryn. Ýok. Indi biz näme etmeli?
Heý, gözäl! Paparatsiler! Bu da seň bebekligiňdir. Hawa, dogan! Berekella! Ony gözle. Näme diýli?

Çamadany meňe beriň!
Hiç haçan!
Bolýa-da onda!
Sen bizi öldürjek bolýaňmy? Hawa!
Men hatda sizden kän hoşum-da gelenok. Oglala, geliň aýdanyny kabul edeýler, ýa-da pulum bilen bölüşeýler. Hiç haçan!
Ol iş etmez, men siziň nejat bereren! Hawa oglanlar, biz şu mahallan jaýymyz aman. Çamadan bilen.
Hä, göreýin-de näme edip bilýäňiz? Bagyşla, men hatyrym-a şu depeden ýere gaçdym. Gaýgydyp görme, daş beter-de gaty berkdi.

Eý şu bir ýol ýokmyka biz çalasym şu tak ýetirer ýanyky. Eý eger film alynýan balyny görseňiz oňa ýüzlenmeňiziň kürtni ony sürüweti. Kürtni film alynýanyň balyny sürüweti ol wetmen utar. Iki däne ýolda oňa utjak bolsaňyz ahyra barjak bolsaňyz siz beýjik bile.
Nämä gözleşip otyňyz, gelmeniňnä! Sen henize men bilen gepleşmäni islemeýäňmi? Bolýa, men-de sen bilen asyl gepleşjekkä. Asyl-la gepleşjek bolama, çüni men asyl seň sesiňi eşitmeýän. Men seň sesiňi eşitmeýän. Men seň sesiňi eşitmeýän. Men seň sesiňi. Gaçyň! Bilen gelip otyapdylar.

Geliň hemmämiz bile bolaýly. Ýok!
Şo bir hawaň balyny nälimi? Çamadany tapdyk. Bir aý weli. Gel göreýin çalasam. Heý! Peder! Sen meni şeýle gygyrýardyň hellä? Idolakan sesi ýogyn öýde gezen pola gyz, hä? Nyşana näme edip otyň? Gel motordan çalasam düşeýli.
Gelýa men. Öýde gezen pala gyz kim? Dur göreýin. Heý! Waý, o bir teldir. Hemde beter owadan. Ýaşaýjylar, häzir zähmet çekiňiz, çagalar häli düýe ýetmedi. Galjak gäwürler. Maňa aýt, tu nämden çüri mendeş köýnekleri geýdik? Beter güllürtýän ýaly görünýän. Kim beýle?
Indi bizi tanymaýala. Kimin adamlar öz jaýlaryna bolsun, Jastin özi eli bilen ötde ýanar. Ondan soňra çamadany yzyna alarsak. Boldumy? Gidiň indi. Olar aşak ýüzüň gurbany.
Awşy men beter komanda we zatlaň aşygyda. Men gasam içýän, ertiş beýle bolsa beter gowy bolardy, beter gowy. Men ogryn gezmedi adamlaň arasynda, iňki gowy görýän zatladyr ýaşamagymyň içinde.

Oh, Seýdi, men beter begenýän indi boýdaş bolanymyza.
Aw, men ne şeýle? Men özüm bilen aýtdym, mekdebe baramyzdan soňra sensiz kim bilen wagt geçireýin diýdim. Aw, Hudaýym!
Men titredim, läp öljek boldum. Çagala, gaýry ýüzüň sogun yzyna tyrlan boty. Ol bulada biz äp berk gitmer kim? Bular näme etýärler indi? Heý, çagala, siz o depede näme işläp ýöreňiz?

Hü-hü-hü! Bar, baljagazym, bar! Ýöne men sübüregiň yzyndan barasym gelýär.
Şoňa sene münmeli bizi çärämiz ýok. Waý, biz iýiljek bolupdyk. Sobaýyp biz tagtaň üstüne bökmeli. Dälidiňmi sen? Beýle ölersek.
Do-dogry aýdýar. Men bilen sanaň. Bir.

Linzi, şo çamadany maňa berersiňmi? Elbetde! Ony ýanakda gawy däldir sen abadanjy oglan! Geliň!
Waý, saçylym, hiç kim meni bir beýle görse näme!
Mende bir dakynyp bar! Bolly, bitirilli! Gelýän men! Hawa! Aý!

Beter gawy. Näme emeli ne?
Siz onda ortada çamadany ýitirdiňiz. Şu zähmetleň yzynda. Men bu işi etjek däldim. Ýöne, olaryňky siz on dört neferiň hiç haýsy utmadylar.

Güllürt ýatdy. Beter güller ýatdy.
Hawa, meni ýene-de bir fäsline çagyrýar.
Ýöne saňa olada gözleýär. Öýdüni gözläp bilýär, ýöne şu wagtky ikimiz olada bilýär. Hawa, dogrudyr.
Biz ýene ikimiz bilýär.